Исәнмесез, казанлылар! Без хәзер сезнең белән Татарстан Республикасының Милли музее ишек алдында торабыз. Безгә шушы экскурсия вакытында шушы музейның тарихы белән танышырга кирәк. Милли музейның ишек алды фотосурәтләргә сирәк кергән ия. Революция ахатлык чорда бер сюжет кына кергән. 1895 елда Иваново майданында Александр II-гә Һәйкәл куелган иә. Һәм шушы тантанада катнашучылар шушы ишек алдында аш уздырдылар тантаналы. Шушы аш уздыручылар ишек алдында, музей ишек алдында фотосурәткә кергәннәр иә. Совет чорында бу ишек алды лишь субботниклар вакытында һәм ремонт бинаның ремонт вакытында кергән иә. Шуңа күрә казанлылар безнең ишек алдын сирәк күрә. Менә хәзерге вакытта шушы ишек алдында төрле баталиялар үткәрелә торган булды. Әйтик, 1812 елгы Ватан сугышына, Бөек Ватан сугышына реконструкциялар. Балалар өчен Сабан туйлы шушы ишек алдында уздырылды. Гостиный двор бинасының тарихы Иван Грозный чорыннан башлана. Э, ул вакытта э, спас манарасы каршысында агачтан э, гостиный двор бинасы төзелә унынчы гасырның ахырында ул бина җимерелә һәм аның урынына таш бина төзелә тагы икеләтә 1770 елда яңадан шушы бинаны бина бастыр, бастырыла башлый аның үзенчәлеге була әйтик воскресенский урамы буенча Ул бина ике катлы булып төзелә. Кече Проломны урамы буенча ул өч катлы итеп төзелә. Ләкин озак елларда тормый, 1774 елда Пугачев хәрәкәте вакытында бина әйтик, җимерлек хәлдә кала. Ни өчен аның төньяк күрү э, фотында э, пугачевлылар пушкаларны унаштыралар һәм э, казан кремленә каршы тупларны очтыра башлыйлар легенда буенча имеш емельян пугачев үзе шушы атуда катнашкан менә хәр шушы эпизод аның пушкинның пугачев тарихына кереп калган шуннан соң бер дистәләгән ел бина шул килеш тора узигезенче гасырның ахырында безнең Казанга Павел I визит белән килә һәм аның боерыгы буенча 19 гасырның башында шушы бина яңадан төзелә башлый. Реставрацияләнә. Ул реставрация 15 елга сузыла. Менә хәзерге э, без әйткән бина шул э, бинага шаш. Ләкин 1842 э, елгы янгын вакытында бинага Ут керде, шуңа күрә яңадан реставрациягә бина басылды. Элекке вакытта шушы 18 гасырның башында төзелгән бина университет белән ошаш колонналар төзелгән. Менә шушы янгыннан соң колонналар да, галереялар да юкка чыкты. Яңа реконструкция безнең бинага инде музей ачу алдыннан булды, 1895 елда. Ул вакытта э, безнең э, шәһәргә зур бүләк биргәннәр ие э, Иван Федорович Лихачев, вице-адмирал, үзенең энесенең коллекциясен шәһәргә бүләк итте. 40 меңнән артык экспонат ул вакытта һәм Казан фән сәяси күргәзмәнең экспонатлары да Шул өлешкә кергән ия. Ә менә бу фотографиядә карасагыз, башкыч өстендә төрле скульптуралар куелган ул вакытта. Бер-ике скульптура монда да куелган. И э, Андрей Федорович Лихачевның коллекциясеннән бер-ике предмет менә шушы элекеге, элекедән калган витринада куелган. Менә элекеге беренче витриналар музейның шундый иде. 95 нче елда башта уйлаганнар Иппассаж бинасында музейны ачырга дип, ләкин ул бина килешмәде. Шуңа күрә шушы бинаны сатып, шушы бинада музей экспозициясе ачыла башлады. Реставрация вакытында иске тышкы формасын китерделәр. Төньяк крюхотта эклектика стилендә шәтер төзелде. Бинаның фасадында төрле скульптуралар куелды, лепниналар. Менә шул вакытка карап безнең музей экспозициясе яңгыннан соң 1987 елдан соң шул формада торгызылды. Сезнең күз алдында хәзерге гостиный двор бинасының макеты куелган. Әйтик, шушы гостиный двор бинасы Бер квартал били. Шуларның, әйтик, күп, күп өлеше хәзер милли музейга керә. Милли музейның биналары, әйтик, Воскресенский урамы буенча, Беренче май майданы буенча, Профсоюзны урамы буенча и Егерме беренче гасыр башында безнең музейга шушы элекеге геологоразведка бинасын бирделәр. Угылда, әйтик, торак йорт, ул торак йорт 50 елларда төзелгән ие. Ни өчен? 30-30 елларда истәмә, әйтик, Ленин урамы буенча и Беренче май бинасы буенча ике кат стелгәне бинага. Иленче елларда бина түзмәде, җимерелә башлады. Шуңа күрә шушы җимерелек э, бина урынына э, шушы торак йорт Сталин, э, Сталин проекты буенча торак йорт төзеделәр. Хәзерге вакытта анда банк һәм кибетләр э, төрле урнаша. Безнең экспозицияләр шушы Ленин урам, э, Кремль урамы буенча, Беренче май майданы буенча э, төзелгән шушы геологоразведка бинада реставрация эшләре алып барыла, алып барылырга тиеш. Конструкция, аннары шушы фондлар шунда күчкәч, реставрация эшләре безнең бинага дәвам итәргә тиеш була. Утызынчы елларда ике кат стелгәч, казанлылар шушы бинаны бегемот бинасы дип атый башладылар. Әйтик, хәзерге вакытта бегемот музейның символы Ихар елны Өлкәләр көне вакытында 1 апрельдә безнең музейга шул, шул символга багышланган төрле мероприятиеләр, квестлар үткәрелә казанлылар өчен. Шушы бина 19 гасырның башында төзелгән емельянов архитектор емельянов проекты буенча бу икенче кат как раз шушы проект белән торгызыла аны менә монда без әз генә генә кладканы калдырдык менә шушы 19 гасырның башындагы икенче кат күтәргәндә кирпич кладка экспозицияда күрсәтелә ә менә бу видеопроекцияда бина ничек үзгәрә үзгәрде ничек төзелде видеопроекцияда күрергә мөмкин Менә как раз җимерек хәлен күрсәттеләр бинаның. Яңа төзелешләрен, бинаның тышкы күренешләре, хәзер ишек алдында күрсәтерләр. Менә бу пожар вакытында аны күрсәтелә как раз пожарный машиналар. Әле без пожардан соң да пожарный машиналары дежурда торалар, әле берәр атнадан артык куркалар, яңадан янгын булмас дип. Ут юк ул вакытта бинада. Э, милиция этләре белән тышкы якны периметр буенча саклады. Ә без музей хезмәткәрләре график буенча төн дежурда торадырыйк. Чит кеше кермәсен өчен ни өчен? Потому что пиалалар, кайбер пиалалары ватылган иде. Менә без монда ике реконструкция ясадык. Монда элеккеге әйткәнчә татарлар һәм руслар сәүдәгәр эшләрен алып барганнар. Монда татар сәүдәгәренең э, кибете, анда сез читекләрне, э, баш киемнәрне күрә аласыз. Көнчыгыш әйберләрне металлдан ясалган. Монда менә ачылган ишек крухот лавкага иске касса аппаратын күрергә була. Безнең э, Казан сәүдәгәрләренең фотосурәтләрен күрергә була. Монда да рус сәүдәгәренең лавкасы күрсәтелә. Анда күбесе, әйтик, э, көнбатыш э, ут әйберләре, төрле сәгатьләр, бизәнү әйберләре. Әйтик, татарлар күбесе көнчыгыш әйберләр белән сату эшләрен алып бардылар. Безнең татар хәнәр әйберләрен. Ә әйтик, э, руслар э, күбесе көнбатыш әйберләр белән сату иткәннәр. Меңнән артык монда лавкалар бар ул вакытта. Аннары лавкалар э, профсоюзның урамы буенча аст якта, бинаның аст ягында да бик күбәя. Бәлки музейның ишек алдында да булганнардыр. Ну, фотосурәтләрдә алар калмады. Сез монда экспозициядә күрәсез, безнең бинаның сурәте. 1895 елда Александр икенчегә хәйкәл төзелгән, менә шушы хәйкәлне күрәсез. Александр икенче как раз Спас манарасына каршы тора Адреям. 18 нче елларда аны тармар иттеләр. Аның урынына икенче хәйкәл куйдылар һәм мәгълүматлар буенча, имеш, менә шушы хәйкәл Утызынчы елларга хәтлек безнең ишегалында торган. Без сезнең белән, тамашачылар, экскурсия вакытында Татарстан Республикасы Милли музее һәм Гостиный двор бинаның тарихы белән таныштык. Ул тарих дәвам ителә. Хәзерге вакытта төрле-төрле чараларга багышланган мероприятиеләр үткәрелә. Сезне яңа экспозицияләрне карауга и шул мероприятиедә катнашырга үзебезгә музей экспозицияләренә чакырабыз.